Kif intom nilqakom għal Infrastructure News ta' din il-ġimgħa u kif qed taraw mhux qiegħed ġotri imma qiegħed fil-kampanja. U dan għaliex nħossni fid-dover li nispjegalkom kemm Infrastructure Malta qed tieħu bis-serjetà wkoll il-kampanja tagħna. Fil-fatt sissa Infrastructure Malta lestit ma' 70 triq f'żoni rurali, ġifri fil-kampanja tagħna. Dawn ma jintużawx biss mill-bdiewa li għandhom l-għelieqi fl-inħawi imma wkoll minn bosta dilettanti tal-ġiri jew inkella tar-rota, u ħafna oħrajn anke turisti li jfittxu mixjiet għall-kwiet biex igawdu n-natura. Uħud mit-toroq rurali bejn lokalità u oħra jintużaw anke bħala rotot alternattivi għat-toroq arterjali. Hemm minnhom li jwasslu wkoll għal uħud mill-isbaħ bajjiet li hawn madwar il-gżira. U waħda minn dat-toroq rurali hija proprjament din, Triq Wilġa, illi din it-triq tqabbad il-Manika tal-Mellieħa ma' l-Imġarr. Fiha bejn wieħed u ieħor kilometru u fost ix-xogħlijiet oriġinali li saru f'din it-triq tista' tgħid li sar il-qugħ tal-ilma illi minnu ikunu jistgħu jieħdu dal-ilma insomma l-bdiewa tal-inħawi biex isaqqu r-raba' tal-madwar. Apparti minn hekk saru lapedamenti sodi għax ma kinux u finalment issa kull ma jonqos saff ieħor ta' asfalt b'hekk qed taraw daqsxejn it-tappieri mqabbżin u tkun lesta biex tintuża mill-Maltin u l-Għawdxin li jgħaddu minn hawn. Żona li żgur fiha saru ħafna minn dawn it-toroq rurali hija proprjament fejn ninsab hawnhekk, jiġifieri fi Triq Wied iż-Żurrieq, li tiġi eżatt fix-xaqliba tal-Qrendi. Fil-fatt, hawnhekk saru diversi toroq, fosthom il-Qrendi saru Triq Ħaġar Qim, Triq iż-Żellieqa u Triq Ħas-Sajjieq. Ħafna drabi dawn it-toroq inqalagħlhom il-wiċċ u reġa' sar mill-ġdid wara li kien issaħħaħ il-pedament tagħhom kif ukoll fejn kien hemm bżonn għaddew is-servizzi minn taħt. Imbagħad hemm toroq oħra f'dawn l-inħawi li jagħmlu maż-Żurrieq bħal Triq Wied Babu u Triq il-Barrieri. Fil-każ ta' Triq Wied Babu, l-investiment li sar fiha din it-triq huwa dak ta' nofs miljun ewro. Għaliex? Għaliex saret sistema biex jilqa' l-ilma tax-xita li meta tkun ix-xita f'dawn l-inħawi jinqala' ħafna ilma. U l-aħħar triq li se nlaqqagħkom magħha jisimha proprja Triq il-Ħofor. Imma l-ħofor m'għadhomx jeżistu, qabel kienu, eh! Imma llum, issa kif qed taraw, ingħata tarmak. Orrajt, hawn Serdu qed jittantani dubbina ġejja minn hawn. Għaliex? Għax qiegħed fiż-żona rurali. Din it-triq, flimkien ma' Triq Wied is-Sewda, tammonta b'kollox għal 2.5 kilometri. X'sar fiha, saru diversi xogħlijiet, fosthom id-distrubuzzjoni aħjar tal-ilma, pedamenti aħjar tat-triq, kif ukoll il-wiċċ finalment li m'għadekx tħoss l-iskoss li inti għaddej fih. U nistgħu ngħidu li di qed igawdu minnha kemm l-impjegati li jaħdmu f'dawn l-inħawi kif ukoll il-bdiewa li ta' kuljum jużaw din it-triq. Din it-triq tgħaqqad dawn l-inħawi f'daqqa, fil-fatt tgħaqqad Ħaż-Żebbuġ ma' Ħ'Attard, ma' Ħal Qormi u anke mal-Imrieħel. U b'hekk issa nistgħu ngħidu li din hija triq oħra spiċċuta minn dawn rurali. Sinjuri, u minn Triq il-Ħofor hawnhekk ġewwa Ħ'Attard jiena nagħlaq il-kollegament tiegħi. Dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Għal iktar informazzjoni dejjem iħtlu fuq is-social media, ġifieri Twitter, YouTube, Facebook jew inkella jew saqsu s-Serduq li hawnhekk huwa residenti fi Triq il-Ħofor.